Вара ҫавна кура эпӗ кӑнах та килте хама пӗр хӗрхенмесӗр тенӗ пек кӑткӑс ҫутипелен пӑртак сӑвӑсем ҫырма пуҫларӑм. Халӗ хамӑн пӗрремӗш статья Пионерская хаҫатра пӗрремӗш статья ҫапӑнса тухни утмӑл пилӗк ҫул сисрӗ. Вӑл июлӗн вун саккӑрмӗшӗнче тухнӑччӗ унта вырӑсла. Вырӑсла пуҫла та ҫырнӑ. Вара каярах ытти материалсем те Хӗрлӗ лавра, Ялав журналта тата ытти кӑларӑмсенче пичетленме пуҫларӗҫ. Вара тинӗсӗпе хамах ӳсе-ӳсе пырса ҫынсем хавхалантарнипе ку творчество отчетӗ тенӗ пекех пултӑр, амахӗн те вара кӗнекесем те кӑларман. Пысӑк статьясем те, калавсем те ҫырма пуҫларӑм. Унтан вара хам тӗллӗнех самана хаҫат йӗркелесе ӑна ҫул ултӑ ҫул хушши кӑлартатӑп. Ҫакӑн пек ӗҫленӗ хушӑрсенче вара манӑн савӑнӑҫлӑ кӗнекесем ҫуралнӑ. Кӑтартатӑп кӑна вӗсене. Чи малтан Лайӑх хаҫат укунда район хаҫатӗнче Хуратул лайӑх ӳстерекен колхоз лавракӗпе ун ҫинчен ҫырнӑ мана йӑтса кӳршӗран шӑнкӑравлаҫҫӗ Анатолий Артемов. Ҫав материала кӑштах пысӑкласа пысӑклатса лайӑхрах кӑна кӗнеке кӑларма ҫук-ши пытаччӗ кӑна. Эп унпа килӗшсе тӑрӑшлаҫ терӗм те хурату пирӗн уй-хирте тесе ҫав пек катӗккене те кӑлартӑм. Ун хыҫҫӑн вара, паллах, ҫынсем ҫинчен, колхозра ӗҫлекенсем тата ыттисем ҫинчен очерксем те тӗрленчӗксем, тӗрлекенсем кайҫҫӗ. Ҫавсем вара, ҫавсем мана как раз пысӑкрах ӗҫсем тума хистекен издательство ҫыхӑнма туртакан япаласем пулса тӑчӗҫ. Кунта ҫак пӗчӗк япаласем пуҫтан пуҫланнӑ. Кунта вот каярах повара Бесоход недработы. Вот ыйтаҫ те ҫавна туса парар-ха пӗлнӗ те пулса. Килсен айӑплеш итлекен ача пек аннене аттене итлесе пурӑннӑ та вара ҫавӑн пек ӗҫе тытматӑп та вӗҫне тухма питех те кантӑр пулать. Апла пулин те кайра вара ҫимӗҫӗ тутлӑ, перекетлӗ пулни пӗлен. Ҫынсене кӑтартмалӑх пулнипе кам та савӑнатӑп. Вара та чи малтан кӑлартӑмӗпе очерксен кӗнекине патруна хыв Фикеҫӗн. Вӑл самай это самана ылмашӑннӑ ӗлӗкхи лару-тӑру ҫӗнӗ енне куҫнӑ вӑхӑтра пулчӗ. Кунта ҫав вӑхӑтра халӑх мӗнле пӑлханни, хӑйӗн шухӑш-кӑмӑлне епле ылмаштарни тата ыттисем те пур. Ун хыҫҫӑн вара ырӑ йӗр текен отчетсем ҫине тухрӗ. Унтан пурнӑҫа юратса текен самая пысӑкрах кӗнеке тупу. Унтан вара тепӗр кӗнеке тухрӗ. Забота наша такая ветеринарсем ҫинче ҫырнӑ отчетсен пуххи. Каярах вара хам ятпан те курӑнтӑр тесе ытти ятсем ҫине чукун пиҫиххин те курӑн тесе кӑлартӑм. Вӑл 2015 ҫулта тухрӗ.